Чэ, Сэгэрим, Туржана, тулуй. Бу оҕолорбутун ийэлээх аҕам эн нарын санныгар хааллылар. Хайыаҥый, оҕолоргун үөрэхтээх Доҕоттоор, аны мин дьылҕам туспа дьыала буолла. Тоҕойу, Өлөксөй, арахсан тирээтэ. Николай, кээ. Дьорҕолорум өйголлоргыт кыайын хотон, түннэ аргиллээрин, кимиэхэ да маны сабылыттарыман. Биһиги манна Толору көрүөхпүт. Аны туран бу сэрии куран мэтэһэстээх буолла. Ол эрээри инчэҕэй түрбэҕэ ыстыбат. Тоҕойум, Ильдана, тугуй, эн бүтүн түөрт кинийдэ хаалар киһи эн эрэйиҥ кыһалҕан буолуо. Эн сылаас санааҥ бу дьоннорбутун буулдьаттан харыстыа, оҕолорбутун иитиэ, дьон оҥортуо. Ийэ. Мин хайаан да кэлиэм. Мин оҕолорбут иһин көрүөн. Мин курдук мэник буолуохтара. Тоҕойуон, Ньукулай, эһигини биэс киһини атаххытыгар туруорбуппут. Икки кыыһы, үс уолу, Икки күтүөппүн үс уолбун сэриигэ атаардым. Ийэ дойду иэдээҥҥэ киирэн эһигини нуран эрдэҕэ. Биһиги манна олоруохпут. Эһиги оҕолорум эрэ буолларгыт саалаахтан самныма, Оттоохтон оттонон дьон Хайа, Даша, кэлбиккин дии. Мин эйигин чөм быыһыттан көрдүү турабын. Дьэ, баран эрэбит. Диитилэр дьүөгүнү үлтү тэпсэ. Көр, бачча элбэх буолан баран эрэбит. Коля, миэхэ олус элбэҕи этэрдээх этим. Ону эппэккэ хаалаар гыннын. Мин эйигин олус наһаа наһаа күүскэ таптыыбын. Мин кыыс оҕо тоҕуй тапталым. Эйигин аргыччылаатын. Саша, Мин эмиэ үнүр ону этээри ыҥыртаран баран наар от охсор массыынам шатунун Уус Уйбаан туһунан кэпсээн тахсыбытым. Аккаары. Былырыын бу биэрэккэ Бойбум Макаары атаара туран этэр санаалааҕым. Онно эппитим буоллар. Тугуй Коля? Эти? Баар убайым Макаар курдук Уолбун Ньукулай диэр диэн хаһатыам этэ. Эн этэннэр киллээт, мин эйиэхэ уол, кыыс бөҕөнү төрөөн биэриэм. Сигирим сыыһа, Дашенька, тапталым күнүм ыйым. Кэдэһэр, мин эргиллиэм. Оҕолорбутун субурдун. Бурдук ыһыахпыт, кустуохпут. Бииргэ өлөнөн ырыахпыт. Мин эйигин олус ахтам диэмин. Дьокуускайтан бииргэ өлөнөн ырыахпыт диэн саныыр буолбутум. Онно учуутал үөрэҕэр мин агрономия эн үөрэнэ этибит. Онтон уолтарбыты хаһан төрүтэбит? Үөрэнэн бүтэн, мин эн курдук күлэн бычыгырыы сылдьар Барыны барта сатыыр, күлэн элэгэдьитэр уолаттарданы эн курдук. Бу борохот кэлбитэ түргэнэ. Биһигини өрөөл мохсоллары илдьэ бараары. Дьэ, Даша, суруйаар. Мен суруйуом. Кылааска тетрадьпар хас сыһыаны оҥорбуппун аҕа ааҕыннаҕын муннуурум диэн. Ону ааҕымаар. Макар иккитэ суруга кэлбитин ийэм хаста эмэ аахтарда. Хайдах сылдьарын, эрэйин муҥун билээри. Суруйуом. Эн Дьону көрдөрүмэт. Итана, мин эргиллиэм. Герой ойоҕо боларга бэлэмнэн.